bħala ditta d-dasja dejjem tikkrea modelli li ovvjament jilħqu l-ħtiġijiet ta' gruppi partikolari ta' klijenti. Għandha range interessanti nibdew bl-Spring li hija vettura elettrika fl segment unika fid-dinja u sissa da ma waslitx Malta ma l-indikazzjonijiet huma li dal-waqt inkunu nistgħu nagħmlu test drive tagħha lokalment. Għandna s-Sandero u s-Sandero Stepway u mbagħad hemm id-Dacia Duster li effettivament kellu facelift ħafif u għamilna review tiegħu riċenti. Illum ħa nipprova mudell kompletament ġdid fir-range tad-Dacia huwa l-Jogger, huwa possibilment l-aktar seven-seater kumpatt u kompetittiv

Il-Jogger tuża s-CMF-B platform tar-Renault Nissan Alliance, kif tafu, il-Dacia hija sussidjarja tar-Renault u taqsam ħafna teknoloġiji magħha. Bħala platform jintuża wkoll mis-Sandero u s-Sandero Stepway li huma B-segment vehicles u għalhekk il-karozza kkonsidrata kompatta. Fil-fatt hija twila 4.5 metri, wiesgħa żewġ metri u għolja 1.7 metri. Ftit ġimgħat wara li ġie varat dan il-mudell, id-DAS hija implimentat il-corporate image il-ġdid tagħha li ġab miegħu tibdil fil-logo. Allura sar facelift ħafif fuq il-mudell immedjatament biex iġibu in line mal-bqija tar-range tal-prodotti. Nitkellem fuq l-istyling ġenerali tal-jogger u nista' nidentifika tliet tipi ta' styling fih. L-ewwel wieħed huwa ta' MPV, multi-purpose vehicle, u dan narah primarjament f'din il-parti ta' wara tal-karozza li fost oħrajn għandek fetħa enormi u s-saqaf joħroġ dritt biex jimmassimizza l-ispazju fuq ġewwa tal-vettura. U jidħol ukoll daqsxejn l-SUV fejn għandek ir-roof rails, għandek il-cladding tal-plastik u anke l-fatt li l-karozza hija elevata mhux ħażin mill-art. Il-fużjoni ta' dawn it-tliet elementi mmirata primarjament biex jikkreaw aktar prattiċità u spazju fuq ġewwa tal-karozza, biss ħafna drabi dan ikun għad-detriment tal-istyling ġenerali. Fl-opinjoni tiegħi, d-Dacia rnexxielha tikkrea styling li jippermetti għal dik il-prattiċità, imma fl-istess ħin għandek dehra ġenerali li hija aċċettabbli immens. Jeżistu tliet trim levels, għandek l-essential li huwa l-mudell bażiku, L-expression li qed nipprova llum u t-tibdil li jġib miegħu għallinqas minn barra huma dawn ir-roti huma sixteen inch bil-hubcaps jirreferu għalihom bħala flex u għandek ukoll dawn ir-roof rails li huma funzjonali u jieħdu sa 80 kilo fil-piż. Imbagħad hemm l-extreme li huwa t-top of the range u estetikament imma ma tantx iġib differenza apparti li jkollok alloy wheels swed. 16 inch l-istess. Hemm min jaħseb li għax id-Dacia għandha prezzijiet daqstant kompetittivi, ħa tikkomprometti ħafna l-kwalità. Biss niċċallinġakom tgħaddu sa showroom ta' Kinds il-Mosta u tidħlu taraw il-karozza għaliex tirrealizzaw li fejn tidħol kwalità, fejn jidħol styling fuq ġewwa u fejn tidħol kumdità in ġenerali mhijiex daqshekk nieqsa. Hija nieqsa mill-frilli imma d-dgħasja tifhem li mhux kulħadd irid il-karozza bl-aktar aċċessorji u l-aktar kumplikazzjonijiet teknoloġiċi li jeżistu. Hemm min għalih il-karozza hija għodda biex twasslu minn post għal ieħor b'kumdità, b'sigurtà u b'effiċjenza. U d-Dacia għal dawk it-tip ta' klijenti hija mmirata. Għandek dan l-18 inch touchscreen pożizzjonat tajjeb immens u fil-fatt ħdejh hemm USB outlet u mal-ġenb hemm post fejn il-Dacia toffri attachment fejn tista' tpoġġi anke l-mobile phone tiegħek allura tista' tiċċarġjah u għandek viżibilità tajba tiegħu wkoll. Il-funzjonalità hija tajba, anke l-ispeed, u allavolja bażiku għandek dak kollu li għandek bżonn li jinkludi mbagħad fost oħrajn il-wireless connectivity ma' l-Apple CarPlay u l-Android Auto. Għandek din is-sezzjoni ta' drapp hawnhekk fid-dashboard, is-seats huma kbar, komdi, għandek ħafna aġġustament kemm għall-għoli kif ukoll ovvjament għall-viċinanza mal-isteering u anke l-isteering għandek l-adjustment kollu biex Wieħed jista' jsib id-driving position ideali. Li kont qed ngħid qabel vera bare u m'hawnx ħafna aċċessorji imma mbagħad per każu jien naf il-climate control tħares lejn id-dials għandhom LCD screens ġo fihom, ħaġa li nsibu ġeneralment f'karozzi ta' livell ħafna iktar għoli. Bħala storage għandek sezzjoni hawnhekk fejn tpoġġi naf mobile eċċetera, għandek il-glove compartment li allavolja parti minnu misruqa imma fond mhux ħażin, allura xorta tista' ddaħħal affarjiet daqsxejn kbar, għandek il-cubby holes fil-bibien li huma kbar joqgħod flixkun tal-ilma komodament. Imbagħad għandek dan l-armrest li kif taraw huwa għoli allura komdu mmens u fil-fatt taħtu xorta hemm spazju fejn wieħed jerfa' l-affarijiet. Anke dawn iż-żewġ cup holders hawnhekk huma prattiċi. Il-filliera tan-nofs tas-seats ukoll hija komda kif tinnotaw. Hemm spazju adekwat quddiem is-seat fejn wieħed ipoġġi saqajh, hemm distanza tajba mis-seat ta' quddiem anke jekk ikollok driver twil allura tliet adulti joqogħdu b'kumdità. U mbagħad hemm it-trump card tal-jogger li huma dawn iż-żewġ seats żejda fuq wara. U fejn forsi f'ħafna mill-vetturi kompetituri iż-żewġ seats ta' wara mhumiex daqshekk prattiċi għaliex iktar adekwati forsi għal xi tfal, mhux spazjużi, mhux komdi, hawnhekk qed inħarsu lejn żewġ seats ta' daqs kważi regolari u nista' nassikurakom li żewġ adulti joqogħdu b'ċertu kumdità ovvjament. forsi mhux fit-tul, imma għal ħafna mill-funzjonalità li nużaw għal Malta ikunu ideali. Għandek ukoll ċertu komditajiet għandek dan l-armrest, għandek post taħtu fejn tpoġġi l-mobile, għandek cup holder, anke 12 volt socket biex tiċċarġa l-mobile għandek. Il-problema prinċipali bis-seven-seaters huwa li darba tutilizza s-seba' postijiet, ġeneralment ħa jkollok kompromess bil-luggage space u fil-fatt dak huwa l-każ anke bil-jogger. Fil-fatt hawnhekk jifdal xi 150 litru ta' spazju jekk is-seats ikunu kollha mtellgħin, imma kif aċċennajt qabel, għandek ir-roof rails li huma strutturali jifilħu sa 80 kilogramma, allura jekk wieħed ipoġġi per każu roof rack fuqhom ikun jista' jżomm il-bagalji ż-żgħar tal-passiġġiera fuq ir-roof rack. Jekk le, mbagħad jekk mhux ħa tuża dawn iż-żewġ seats, l-ewwel nett dawn jinżlu u nistgħu wkoll intellawhom u l-ispazju hawnhekk jitla għal 500 litru, hemm ukoll vantaġġ kbir li dawn is-seats jinqalaw kompletament mill-posta l jekk taf li mhux ħatkun qed tużhom tista' tneħħihom b'ċertu faċilità u dan l-ispazju huwa kollu aċċessibbli. Jekk imbagħad dan l-ispazju mhuwiex biżżejjed għandek il-faċilità li dawn is-seats l-ewwel nett jinqalbu hekk ħalli wieħed ikollu aċċess għaż-żewġ seats ta' wara. Jitla' wkoll dan is-sit allura araw daqsxejn l-ammont ta' spazju li toffri l-karozza. Il-karozza tinkludi wkoll dan il-cover li meta tintuża bħala five-seater regolari, il-luggage space ta' wara tista' tiġi Bħala magna m'hemmx fejn wieħed jitfixkel għax option waħda hemm 1 liter 3 cylinder turbo petrol li tiżviluppa 110 brake horsepower u 200 Newton meters ta' torque. Din hija mmaċċjata ma' six-speed manual gearbox u skont ir-Renault kapaċitati sa 48 mil bil-gallun. 'il quddiem ħa jkun hemm l-option ta' sistema hybrid li diġà użata fir-Renault Clio u r-Renault Arkana, din tinvolvi magna 1.6 petrol u għandek is-sistema elettrika u l-output totali jitla' għal 140 brake horsepower. L-ewwel ħaġa li tolqtok fil-jogger hija kemm għandha suspension ratba u komda. Fil-verità, kont għattilkom li kellna l-group test meta ivvotajna għal Best Value Car of Europe u kelli l-opportunità nipprova l-jogger f'ħafna ċirkostanzi differenti, partikolarment fuq racing circuit fej provajna għall-estrem il-karozza, l-kapaċitajiet tal-karozza u anke fit-toro barra minn Malta fuq l-autostrada, ecc. Ħaġa tipika ta' dawn il-magni relattivament żgħar il-1 liter engines li joħorġu power outputs tajbin, f'dan il-każ kif għadna 110 horsepower, 200 newton meters ta' torque, ifisser li għandek aċċelerazzjoni tajba ħafna u l-karozza tħossha nipi. Ovvjament forsi tbati daqsxejn jekk qiegħed fuq awtostrada tagħmel 140-150 km fis-siegħa u mgħobbi b'ħamsa min-nies u b'roof rack. Biss fil-verità, il-maġġoranza tal-nies li ħajużaw din il-karozza ħaj tkun fil-kontest lokali u għal dan hija ideali. Għax kif għadna, għandek aċċelerazzjoni tajba, ekonomija tajba ħafna u l-karozza qatt ma tinħass mingħajr saħħa hekk bla power. Għandek l-isteering wheel l-istess, ħafif ħafna u preċiż, il-gear exchange ovvjament manwali, biss il-clutch huwa morbidu u l-pożizzjoni tal-gerijiet hija waħda faċli immens. U l-karozza timmanuvra tajjeb immens, għandek turning circle relattivament żgħir u anke meta tieħu kantoniera daqsxejn b'saħħa, il-body roll huwa tollerabbli. Bħala prezz qed inħarsu lejn ħarira iktar minn 24,000 ewro li għall-pakkett li qed tieħu nikkonsidrah valur tajjeb għall-flus. S'issa l-interess prinċipali kien f'dawk li jġorru l-passiġġiera. għax ovvjament l-option li għandek id-driver u sa sitt passiġġiera hija ħaġa li tiftaħ ħafna opportunitajiet. Biss fil-verità, mhux għal dawk biss naħseb il-karozza hija intenzjonata, imma anke għall-familji, hemm forsi mhux kwantitajiet kbar ta' familji fejn għandek iktar minn tlett itfal, jew ġeneralment ikollok jien naf xi nanniet eċċetera li jivvjaġġaw spiss miegħek, allura hemmhekk seven seater tista' tiġi utli immens.